נאך די מצוה פון קרבן פסח, שטייט אין פסוק וירחי ויעשי בני ישראל זענען דארטן געגאנגען טון די קרבן פסח כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהייסן, משה ואהרן כהן עשי זיי האבן אליינס אויך אזוי געטון, און רש י זאגט, וואס איז דער כהן עשי? זאגט רש י, להגיד שבחן של משה ואהרן אז זיי האבן אויך אזוי געטון, זיי האבן אויך געטון די עבודה פון די קרבן פסח די פיר טעג פריער, זיי דיד עווריטינג עקארדינג טו עווריבאדי עלס, ווייל לכאורה וואס איז דער חידוש? משה און אהרן האבן אויך געטון די מצוה, זיי האבן אויך געטון קרבן פסח, זיי האבן אויך צוגעגרייטע שעפע די פיר טעג פריער, עס וואלט געשטאנען אין די תורה אז משה רבינו האט אים געשאקלט ווידער פארוואנט אז דער אייבערשטער האט געהייסן האבן זיי עס געטון, וואס איז די חידוש משה רבינו האט עס אויך געטון? זאגט דער סאטמאר רב זכרונו לברכה אז היות די מפרשים פרעגן, זעט דא ביי די איסור חמץ זעט מען א זאך וואס מען זעט נישט אין די גאנצע תורה, איסור חמץ איז אסור במשי, ס'איז דא בל יראה בל ימוץ אזעלכע הארבע עקסטרים איסורים וואס מען טרעפט נישט ביי קיין אנדערע איסורים, מען זעט נישט ביי טרייפענע פלייש, עס טאר נישט זיין אין די הויז בל יראה בל ימוץ, עס איז עפעס א עקסקלוסיוו זאך ספעשל ביי חמץ, וואס איז פשט? ברענגט ער צו פון די ראדווי'ס, ס'איז געווען פון די ראשונים, אז דער איז נאו אדער ריזען, ער שרייבט זייער שארף, דער איז נאו אדער ריזען חוץ ווייל חמץ איז מרמז אויף די יצר הרע, און מילא האט מען אזוי שטארק מחמיר געווען מבער צו זיין די יצר הרע פון אונז אינעווייניג אז מ'זאל עס ארויסרייסן אינגאנצן. הן דאס מוישען אהרן וואס בעצם זענען שוין געווען אויסגעריינט, זיי זענען געווען אויף א גרויסע הויעכע מדריגה, זיי האבן שוין מבטל געווען די יצר הרע, האבן זיי אפשר געקענט טראכטן דאס אין די גאנצע ענין פון קרבן פסח פון חמץ פון די הכנה פון פֿיר טעג, ס'פעלט נישט אויס, ס'איז נאר פאר די מענטשן וואס האבן א יצה ר, זיי דארפן זיך מטהר זיין, ס'איז נישט נוגע פאר אונז. מיט דעם אלעם האבן זיי עס געטון, זאגט די תורה א געוואלדיגע מעלה, מיט דעם אלעם זיי האבן עס געטון פארוואס דאס איז די רצון השם האבן זיי עס אויך געטון איווען דאו איטס נאט עפליקעבל, און יעדע איינער פאר זיך, אסאך מאל איז דא א דין, א גזירה, א חומרא, מ'טראכט איך בין אויסגעארבעט אין די זאך, איך האב נישט די נסיון, איטס נאט עפליקעבל פאר מיר. אבער מיט דעם אלעם זעהן מיר, קוק אויף משה און אהרן, אפילו ס'איז נישט געווען נוגע פאר זיי, מיט דעם אלעם פארוואס האבן זיי עס געטון, ס'איז די רצון השם, מאך נישט קיין אייגענע חשבונות, דזשאסט דו וואטס רייט, ענד סטעי אוועי פראם טראבל. אן דעט נאוט, העוו א וואנדערפול איווענינג. טענק יו.